machiegni jawinjona e kinde machalo koda maendi akawo thuolo manyangafa ahinya kendo en mor malich ahinya kachak agoyi go tramogi kaendi mondo wakolane weche moko matiegi tek makelo gwenyruok e dak wang'eyo ni dak en gimirito kendo ilose eka bende ineno ber mare Abiro kaendi mondo wakol ane to kawuono juogi mage e got Ramogi kaendi mabiro kol ako ang'e en juogi mage ang'e kit juogi mane got Ramogi ka to juogi ma kawuono ni ok ang'e to gin juogi mage mabiro kolonwa chike manyalo konyowa kawuono kaluwore kod chandruok momako piny an kod Okinja kaendi ok ang'e no Okinja kawuono juogi mage ma wang' nokolnwa wechegi ma kelo chandruok e gweng' kata e dak Oh, wuod komenya juogi koro nyocha oketa ni jo- giko dira ka giko dira Mm. abaya limo nyikwara mogi Ero. koro nya wuothi chirni Awinji. ting'eno an gi ng'ama nigi juogi kidonji chiro ting'a ng'an miyoni Eh. osebet e chiro mar abedoni higni kata piero abich Ero. ineno kuome koro wayudo ni i piny ramoga jwanka tich sani onge Ero. ma gimodong'ie en mana ohala Koro juogo owacho ni okinja dog i wi got igol chik apar matayo joma timo ohala. Awinji. Ing'eni piny obiro mar ohala kendo sani ohala dhano donje dabal. Kecho yudo ni en e kama koro konyo ji sani. Eh, kendo yudo nitie jomoko Mm. ma onge ohala mane pok oloko. Kochako mohore piny kiny kendo en ni ma. Okinja dong ing'eyo ni kata joma tiyo mondiki machamo pes madongo dongo gi. Mm. Nyaka okwongo ogo ochamo msache cha ohala bende entiere kaendi koro gini omako ji te koro yudo ka gini omako dhano te Ero. emomiyo juogo neno ni ka- garakogi momako nyikwa ramogi ajwang'ni koro losne chike juogi onone matut Eh, ahinya olosnigi chik apar matayo joma timo ohala awinji ma nyaka nyakwa ramogi ajwang' chik namba achiel matayi kitimo ohala wacho ni nyaka ilam nyasaye kiyawo tich Ke Nyasaye makelo mwandugo. Eh, ing'e ni nya- ah, ing'e ni joma nyiepogi samoro ing'e ni iyawe kata na kibuye Ero. iyaduok juogi chunyi taon Kata ogunja. kata ogunja to joma nyiewigo Ero. ing'e ni ok ing'egi Awinji. inipomna ka ng'ato obiro to siemogo kwaji ma pesa din Dayo moro be akucha godunga. e godunga ting'e ni okalo lewni mang'eny kobiro Ng'eny. koro ing'e ni nyasaye ma wachone ni dhi adhiya kata bedna ni uso njugu ibiro yudo ka ng'ato biro abira to kochopo kama intie ore kopa eh, nega nyiewe njugu ni ng'ani kata ibed na ng'atno jalno ma uso gaset ipo ka ji kala kala to ng'ato wacho eh apo ka nyene gaset to kawo sama iyawo tich tichako ni wuonwa mantie e polo ing'e na anyuola moro mana ka gi gi gik miyako kiyaki to gimor kiori piny kendo giwuoye in ema ing'eyo dhier mane e oda nyoro nyomolo dwa toyo tong wang' nyawadegi ka gilaro kado Kawuono miya jonyiepo mang'eny Ogogo baba. nyaka nanga moli ohanda. Eh, moli ohanda.
Ero. Ilagi ohanda. Lagi kuom customer mabiro. Kik chuny ng'ato chidre kata kwa mieno nengo. Gwedh ohanda ni mondo an bende adagie maber ka jowadwa. Ero. En kuong' mane manoluwa e anyuola ka. to kwaro ni en okia kaka chal ok owena thuolo nyon kwaro mogi ogajre samoro iyudo ka kwaro moro adier ema otweye Ema otweye. Eh, kwaro moro ema otweye to gik ramogi ajwa ng'eny Ero. ng'e nitie jomoko ma be kane kwar gi johala to ohala olwar kuomi ero to pok nidhiye bende itime kata sawo tini sapuon ohala in ngudi giki tin pile in giki go kata kimoyo kata ka gin cham tipomna ka yamo kelo bur boole idak mana ne wang'ni saa pe atimo e desemba Eh. ka desemba chopo dwe mar aboro Ti- ichwalo ga chwala to juok ng'ani to kelo ni pesa omiyo joma timo helni bath ndara ong'e ni nyasaye ema kelo jogo manyiepo awinji koro chik ramogi ajwang' wacho ni kidonjo kanyo Mm. sama pok iyapo timi wang'i ikwa nyasaye waluor gi nyikwa ramogi chik namba ariyo mawacho nyaka ipog wat kod ohala ero anyuola biro goyi piny ing'ena ing'ena ing'ena anyuola thoth anyuola Ero. gin ma gigogo elni piny inyo ng'ato biro semeji miya soda mang'ich kanyo abiro neni godhiambo wabiro loso wan jodala wabiro loso wan jodala kendo kibambe ane yu- ching'ane ni gire kumadh Eh? Eh, soda soda ma nya madho ni koro ibandha ma oseluwni yo kama okaiwi siling' piero abich yawa piero abich ditama chuth koro ing'eno lokre Ohand nyakwar Ramogi ger. I- Sama iole to iwinjo kobiro kong'wolo iwe. Sama koro obiro en semeji. En semeji. Sama koro Idwaro ke- ibandhe ching'ane. orwaki anyuola. Ching'ane ni chaji. Chaji. Soda ni bende gima owuok na nobiro oro na nya ngeni ji ka lago gi oro ga nyithindo. Ero. Eh, to gop gop dichuo to ber abela lakini madhako Awinji. nyaka ichul. Waluor gi nyakuo Ramogi chik namba ang'wen mm. ma bende tayi kiloko ohala mawacho ni nyaka ibed gi lony e ohala midwa timo. Ero. Wek ya ohala kipiem kod ng'ato nikech ineno kodhi maber. Ing'eni nyikwara moko ka. Nyamuoro nyochako ohala kama tin tin. Eh, Sani oseidho malo. Nyakwara ma jwa okalo neno ki. Ki- kiloso nyuka kanyo gi nyoyo Ero. ji obet i- i mberu Ero. ji piero ariyo Ero. kinye nodwa kelo mberu moting'o ji piero ang'wen nge thoth nyikwara mok ok ochako ohala Eh. ochako ga nodwa oyi piny Hmm? mai oh, Ka jokinyi iloso gi chwa Eh. gi ndim. Eh. En koro baye gi sukari. e obaye nyaka sukari ing'en mano to ber mano to ber odwa mle obed malo ne in eh, ni in ting'e ni ng'acha eh? ng'ama iyudoga kanyo ma ketga sukari eh, noseng'eyo eh, nong'eyo ni gini gikete sukari bimedo nengo jogi bro ringo bro ywagere to mera nengo noingowa to ah ing'e ni jogi be nitie mamoko ng'ato matha matha umatha matha nyukini eh? kuchiegni rumi agwata mm. tinjo kowacho oh, oh iowe skar manadi ama bachulo to sematho eh. koro nyikwara mokajwang' idwaro ni nyaka it- ibed itim ohala ma inie gi lony ing'e ni nyikwa ramogo onego ng'e ni ohala onge ga marach gi maber ohala marach en mikia ohala maber en ming'eyo chik namba abich nyakwa ramogo ajua maber tayi kitimo ohala wacho ni kik ilok ohala gi yath kudho bilo butinde wange ni otimo mna iro iro Mm. koro kik Awinji. ilok ohala gi yath ero mani biro wuok e ohalano kidhier moloyo kane pod in eka pok ichake mm. e, getie ng'ato nikech ing'e ni ma yath no en obibni kogada Ero. Ma, ng'ani e ng'ane dhi maber manadi to chieng' ma koro irumo irumo bi dong flat dong buru o, jo, jo mandas ohere iyudo ka kare ng'ato tedo mandas madongo to ng'ato mage gi tindo tindo tindo chal pirigoli Ero. to dhano luoro kendo no Awinjo. E, igu- kigolo ni neno ka ng'ato dwa mako kite ka liet Ero. miya ma ing'eni ing'eni jayath sama idwa kawo machal gi pirigoli no ini neno ka norom gi mpira miya ma mama ber Eh, koda to mag ng'ama dongo ka to kende mineno ka chal gi mag ng'ani to yath no ber abera nyakwara mogi to chieng' molokre kodi ohandi biro podho mane monenwa ka duk ng'ato pong' kabisa Mm. taming'a piny koro kidok tiyudo ana ka chumbi mantie yath olokre gi yuech Gi yuech.
ga chumbi gi yuech Eh, gopi jachien ing'e nok ichwego samoro ko kani hole ero to koro bende odwaro gike iseketho jo nyasaye koro ng'ato be ne nyasaye omi mich mar ohala Mm. ito koro idonje nikech in gi pesa igini kineno koro customers magi olokre adui mare ma kineno gi tipondo nigi Eh, ah, ip- eh, ing'eni ing'eni seche ma kori rumoni Ero. kori holo kikia kata kata change Ero. gik jachiede rach kata change ka ng'ato omiyi mia tini neno mana naluf awinji Eh, idwoko mna kendo mang'eny Ah. bogni Waluor gi nyikwa Ramogi chik namba auchiel ma bende tayi kiloko ohala mawacho ni kik ilok ohala ka in ja- jachode. Ero. Onge ohala manyalo tamo dhako go piny. Osego nyikwa Ramogi mang'eny piny. Kata iwaro mana ndeke kigolo China. Ero. Tiusi Kenya ka. To dhako achiel go piny miduoge riemb ndiga. Kata mani go- dala ma Kisumo no. Ero. Ni koro mi Kisumo te. Ero. Dhako achiel go giyud ka koro kitana stima. bil ni malo ma kichulrega thoth joma timo ohala juogi ramoga jwang' dwaro ni gin gibet mabor gi mon Ero. walwar kodgi chik namba abiriyo nyakwara moga jwang' ma bende tayi kitimo ohala ma wacho nyaka iter pa- 10 ne nyasaye Mm. mano nyasaye ohero matek Ichalo gima iduoko kama ae. Eh, ing'e ni kitero nyasaye to koro chuli osuru ing'e ni kwara moga jwang' ok ong'ega Miya tami. Iwinjo?
Miya tami. Imiyo Nyasaye to Nyasaye be Eh, duokoni. ing'e ni ing'e ni kiwuotho ut nyikwara moga jwang' adwa ni ging'e sani Ero. ibro yudo ka joma ngudi Ero. ma pesa ek wuog endi goyo osuru mang'eny tuoch otimo nam e ode Neno ni 10% tani no gole. kisegolo bitero ni nyasaye na ato nyalo loko tong' o- tong' apar ruoth achiel akelo sadaka jadolo cham Mani keno kuome sama idwaro to miyi. Eh, ochiko ko ki- kidhi kidhi uso Ero. to samoro tong' achiel iuso siling apar Ero. to ng'ato bro kawo gi ochiko to miyi miya to wacho na modong' no bebed ga beda wager- wageri ng'eni ruoth odonjo e chunye Ero. chik namba bor nyakwara moga jwang' mabe tayo jogo maloko wala wach nyaka ibed gi nyadhi mabor Okay, nyadhi.
Nyadhi. Nyadhi. nyadhi Nitie nyadhi moro e duka ma iyudo ka idhi e duka kama. To ng'a- ng'ama uso e duka de kata ng'ama uso e- e- e sitol ni. Yeah. Ong'i ka gima koneni to neni kama. inyalo ga penje na Ouso ni to bet piny.
adwaro skar to en pod orango si Ka en kar mitumba.
ka- ero ero mule moro en ing'e nobet Eh, piny nobet piny ero ma dhi manye chenji dukano iduog ikelna che- iduog do- iduog ikelna ma koka kora Ah, ting'e ni joma timo kamano to gin jok mochamo duka jal moro abelt moro abelt ma kobet i kom Ero. kom dwa natur gin ema gisiemoga ni donja donja inya- inyathina donja donja ikaw kacha Kar kacha. Eh, koro ing'e ni jaduka oluor janyiepo oluor kama ichame nyadhi to koro nyadhi mosetieko nyikwara mogi ohala ok ka injakine ka bende nyadhi ni nyalo mi wit customer Mm. samo iwuoyo kode tibet piny obiro neno mana chai Eh, ni- na na okinege olorio ero an ok ausgo olorio ka an achako uso kilo achiel kadhi mbele malo nyathi emani ing'e ni koro ichamo ne nyaka ero Eh, Mano ichaye ochido chuny customer Eh, kabe ti iwacho ne mnan a orumo kiny kiduogi boyudo ka siketoni moko bende en ka bende ng'ama iluwo bang'e mokawe Eh, to mani ing'e ni wawuoyi wi johala matindo ero to nitie johala madongo e piny ramoga jwang' kama loko ohala gi milionde ma be jonyadhi Ero. ma ka ji owacho ni alego ni nono to osedonji pap Piny ni akawo. Eh, akawo piny. Asekawo alege sama chon. ouso ute ne botiek ohala mikia miluongi Penyi arambe okinja igo temo gi ka. Eh. Sama idwa kawo alego, onego imed koso onego bed ni ketho miseloso alego. Ah, yien onge ok inyal kawo alego. Ji mang'eny nosewuok ni dware botamo kawo. Piny ni dikaw in wuon piny. Koro nyikwara moga jwang' ki johala maloko ohala madongo wek donjo ohala mikia. Eh, ni, ni, nalego ni nono ni in koro idwa kawe. Ni nono nadi to en gi MP ne kanyo. To ji nie iye. To ji ni iye.
Ero. To ok inyal kawe.
Ah, walwar kodgi chik namba ochiko nyakwara moga jwang' mabe kitimo ohala onego bed ni tayi. Wacho ni nyaka imi pesa. Ohala luor. Mm. we kiketo ni pesa miseuso tichamo ichamo go maini eh, ngeni johala moko nitie maini kata ko ngeni kata ko owo rangi ni to en mana ohala kija rangi Ero. to pesa miseyudo ni iwa ikawo go rangi mondi tiyudo ka ng'ani cha ikelo gi japat kat njugo Chai muodo mathith. eh, otende duto te ong'eyo kuonde ma milose chai Kuonde ma maber chayo ber. Eh, en ng'at modak kasoka soka lake to mano oalo luoro Mane mane wale oringo. koro koro gima goyo johala gi piny mogik mak gimigo pesa luor Eh. en ni ero gamna gaset kanyo manchester gocho akawi aluf ma korego ma ingen koro lwaro johala mathoth piny Amake go kanyo komonde. Eh, ma ogo duk e piny kata eh. nyana joma uso gazeti ogo ibandho gi gowi thoth gi ibandho gowi to joma riya riya kechi joma riya riya kechi ot nikech gini
pesa ne en go maber mane mane nyalo miyo chie maber gi nyithinde ot eh gini kogalo dhi kawo eh, gini kogalo dhi kawo ma ma ma wase kawo eh min ngane dienda jatera teri chiro kiny to anyiewo dhiang wang ni adhi nyuomi ogo hala gi gima onge koro gigo te dhi bae ok odhi ah. nyombo ji oriyo kechi ot Em, magi gigo duto te nikech nikech kogalo kiny kawo gimo nikech koro i- i- ikoro gima onge nyaka imi pesa ohala luor ma sama iyude to tere mani gima itimogano chik namba apar nyakwara moga ma be wagolo ma koro mogik matayi kitimo ohala wacho ni nyaka isom yamo mar ohala kaka ringo kiuso bando wek siko kiuso ng'eni ka- sani ko piny ramogo chiek Ero. to ng'ato bando pod en ga ni chiro e yudo kosiko kanago bande ni ma en ong'ere ga ni min ng'ane Ah, to kinja Koro dier ma bando chiek to koro jo- ng'ama onge bando dhi ng'iepo kure. Ah, diere ma kobando chiek ing'eny ji ni kode te. Ero. In koro om wiu. Koro ili- koro isomo yamo ni koro jogi ing'eny diere ma piny ochiek muluma medre malo ndalo Eh. dier. Koro in wiu ni dis achiel. Koro kidwar pesa inyiso en kikelo oduma gor ariyo. Tamiyi dis achiel. Tino ka mo- mon Ichalo ng'ama choko bando yo mariek. jobusi ng'eni dhako wuok ni dhi omo pi aora gi gi ndowo to ting'e cham gor adek. Odhi omatho kucha koduogo to ting'o pi. Ero. Eh. koro yen mane ohala Eh. e, ma jawiu ni kini jawiu kati jabucha Mm. kidwa loko ohala koro maber to weri gi pesa Mm. koro nyis kina ni ringa kuota gorogoro adek kini jabucha tilanda landa kanyo ni kawuono Eh. awilo mna dhiang' gi cham Eh. tibi ng'e na kuota en ta siling mia achiel Awinji.
tigoro bi ng'e ni ka koro siling piero aboro Eh. koro iketo mna na an sani kok ibiro tamiya ikelo cham goro ariyo tamiyi ring'o nuso gi gi kitungu gi nyanya achung' ni e dhiang' rumo bang' seche idhi adek many mana mogo Eh, ineno ka ng'a- ng'ato ringa ringa ka dhi dalagi Wiki matumbo richam.
rumo gi dakika ang'wen to matumbo noseke wiye noseke wiye ting'eni gi matumbo norumo chon Tinge- madong' mana gi ringo ting'eni kiketo pesa Ero.
momiyo oganda wa som ga yamo kiketo pesa Ero. to wuo gi cham oter e chiro ni mondo olok onyiewgo gir kado Awinji. odog gi cham be nikech ngama nyiepo onge koro irundi yo mariek Ero. tikano ing'eni kita mana yudo kony kuora mogi moko en mavul ouso ndalo chieng' Mm. Eh, iyudo ka onego bed ni ndalo koth ini mavul Gi jacket. gi jaket Eti ng'ato nitie ma en kata ndalo chieng' be ouso jaket Gi koti. gi koti koro nyikwa ramogi idwa ni isomo yamo kaka saringo Ero, eka ohala dhi. kaka ohala dhi ageno nyikwa ramogi komako chikegi nikech ohala matinde koro konyo nyikwa ramogi Mm. to piny luo bro dhi maber kaka juogi nene Aya, mana kamano jawinjala mana kaka iwinjo chike apar matayo joma timo ohala nikech ohala ni en e wang' ji sani en ma sani okonyo joma tiyo nyaka joma kitiyo joma nigi pesa bende tindo olo e ohala mar atari omiyo kirito chikego maber tibiro neno ber mar dak e pinyni nikech ok iguonyri gi pado chiemo nitie nyinga tobi jakobo nyathi kimira wachak wago kod odiechieng' machielo